Alright, abusua ma mma makɔ aba mmra Odi Asɛmpa TV. Mo somfo Odi Asɛmpa nie. Twɛdi ampa abue kwan ne yɛn mmienu yɛhwɛ yɛn ho yi deɛ megye di sɛ ɔho ɛyɛ. Saa na me nso ɔdɔ makoma adaworo ma nti no, me ho ɔden. Abusua, Captain Ibrahim Touari, this time around no ɛwɔ sɛ obi biara na Africa ɛda n'akoma ho no, yɛsɔre ɛkasa ɛma no. sɛ yɛ leaders no nyɛ ready sɛ ɔmo bɛ sɔre na sɛ ɔno no ɛbɔ ne ho mmɔden a yɛn no a yɛ support no mo ma yɛ nka yɛ ano ntom na anɔpa yi ma sɛ mbisa me bisa ne sɛ ɛdɛn nti ɛna ɛdɛn nti ɛna Ibrahim Traore neɛ ɛrekɔ so nyinaa no most almost ninety nine percent of African heads of state ne nyinaa ayɛ din na wɔn ntumi nkasa ɛma ɛyɛ Ibrahim Traore ne nyinaa gyina this speech a wɔn ayɛ yi so. Na saa speech no ɛne yɛrebɛdi ho nkɔmmɔ ɛne nkɔmmɔ ahodoɔ bi a wadi. Then one thing a ma steady ahu ne sɛ yɛn Africa youth no majority of us no ɛyɛ illiteracy nti no nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛnte aseɛ and nneɛma ahodoɔ akɔ so akɔ so a up to now most of us no yɛ ignorant of it. Nti mmerɛ aso a ɛwɔ sɛ yɛn mu biara no yɛsɔre na yɛkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Africa bɛtumi ade ne ho. Wiase, sɛ wopɛ sɛ woduru soro a, pagya obi. Saa na ɛteɛ. Nti Ibrahim Traore ɛɛ ya a momeɛ nbacke ne up, momeɛ nsɔpɔto no na Africa ntumi nfa ne ntoma pa nfira. Mɛsrɛ wo sɛ aha yɛ Odeasepa TV sɛ wonya nsubscribe to channel no a wobɛ subscribe no ahyɛ invite afoforɔ na wɔmmɛka abusuakuo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛde video foɔ to ma wo nsa bɛka bi no ahwɛ. Afei mene wo kasa ebia woyɛ barima a mɛma asɛm nkɔ yie, ɔbaa woɔ ho dadwene ɛha wo. pressure, asthma, diabetes, hepatitis B, yareɛ no dɔɔso, meka sɛ mebobɔ so a, mmerɛ bɛko atia yɛ. Nea wobɛyɛ ne sɛ wodeɛ fa me number no ɛgu aseɛ na frɛ me, ɛyɛ 0543304976. Afei yɛnkɔ Captain Ibrahim Traore. Asɛm a ɔkaeɛ a ɛno nti ne ho ayɛ ɔtan no, na yɛdi ho nkɔmmɔ tiawa. sɛ nea ɔkaeɛ no ɛnyɛ ne kwan so a yɛmbaabaa mu yɛntie no and na meka biribi sɛ most of yɛn African youth no yɛayɛ illiterate ɛwɔ nneɛma ahodoɔ bebree ho because video wei ɛyɛ video bi a nipa no adedicate ɛwɔ TikTok ɛde ama Ibrahim Traore a ne speech ebi a ɔbɛka no na waposti wɔ hɔnom and wohwɛ comment section no ase a nkurɔfoɔ bebree asɛm a wɔka ne sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔrekasa adɛn ntia because sɛ wɔyɛ French speaking country and even don't forget Ibrahim Traore ankasa no sisi ano wɔdeclare sɛ French ɛnyɛ ɔmo official language ebiem although ɔmo bɛsua and ɔmo bɛsua English but ɔmo official language no ankasa no ɛyɛ one of ɔmo ankasa local language no ɛna yɛde ayɛ official language a ɔmo bɛsua across the country na ɛno ɛna ɔmo bɛyi so ɛwɔ ɔman no mu. te sɛ nea anka woba Ghana yɛse yɛ official language ɛyɛ English nti wokɔ baabi na sɛ yɛnte wo kasa a anyɛ hwee wobɛnya obi a ɔte English wɔ hɔnom no ɛnyɛ saa na this time around ɛte ɛwɔ Burkina and I think sɛ Mali nso koraa no Mali anaasɛ Niger wɔn koraa no a adopte Hausa as wɔn official language nti nea meka nyinaa ne sɛ wei yes na ɔkasa ɛwɔ English ɛyɛ French but yɛn yɛ leaders no ɛna wɔabu Africa abomfiaa to the extent sɛ wɔkɔ international meeting a French foɔ wɔn heads of states ɛkɔ a wɔka French kasa there is a device a ɛwɔ hɔ nom a wokasa a ɛtranslate kɔ English. Nti sɛ Russiafoɔ kɔ a, wɔka wɔn kasa na atransleti. Chinafoɔ kɔ a, wɔka wɔn kasa na atransleti. Like Arabfoɔ kɔ a, wɔka wɔn kasa na atransleti. Africans, Africans, Africans, yɛ leaders nko ara deɛ,

ɛyɛ bi but ɛno no ayɛ a na ne translation no ɛyɛ biribi a ɛwɔ hɔ ɛna watumi ɛde saa ɛyi no a translate ne nyinaa into English a ɛma yɛn a yɛnte French no so no yɛtumi nya kasa no bi a ɛrekɔ so nti ebi a wote English a na ɛno no nkyerɛ sɛ ebi a ɛnyɛ ɔno a and don't forget Ibrahim Traore ɔka English ankasa na so many speech a ɔmaeɛ a ɔno ankasa no mmae in English nti yɛntoa nkɔmmɔ no ne nti a ɛma African heads of state no wɔtan Ibrahim Traore na wɔmpɛ sɛ wɔbɛsopɔto no one especially yɛn no a yɛse yɛ deɛ yɛyɛ democratic wanwan no a nti ɔno no ɔde kuu na ɛbaeɛ no kuu nso a wɔde baeɛ yi wɔamɛku obi o na nnwuma pa a wɔredie, terrorism na ɛretu Burkina fo ase, wabɔ ne ho mmɔden ara ama seesei a me ne wo kasa yi, me nokorɛ no na mɛka, nkorɔfoɔ a ɛwɔ hɔ ne information a mebisa wɔn no, wɔn afighte alright but there is a particular area bi wɔ hɔnom a temamfoɔ no ɛrekɔ hɔnom a wɔsuro because these people no are able to hide some places bi, and yet still ogu so a ɔreyɛ saa adwuma no because according to research saa ɛyi Boko Haram fo yi ɛba no sɛ de Sahara wɔn mmiɛnsa na wɔn ato wɔn ho no a wɔn aha wɔn ara almost ten good years nie na sɛ nipa ɛba within two years a ɔrekɔ three years. na sɛ watumi afaete wɔn ara to the extent sɛ ayɛ sɛ mako mako bi na ɛhyehyɛ wo hɔnom a then ohia abasobɔdeɛ nti yɛntie n'asɛm a ɛno nti yɛde tan no no wiase no woka nɔkorɛ a na wo ho ahi ba wote hɔ na wonka nɔkorɛ a ɛno na yɛpɛ w'asɛm and ɛno na westerners no ɛma ɔmo nya advantage ɛde yɛ nea ɔmo bɛtumi ayɛ Africa si nti no ɛba saa yɛbɛbɔ w'aba so but wonya sɔre As a leader na wo yɛ ade papa a, ɛno na yɛ bɛko atia wo. Sɛdeɛ yɛde yɛ Muammar Gaddafi, Ɔsagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah, Patrick Lumumba, Thomas Sankara ɛne ɔmo a ɔmo akeka a woka sɛ wobɔ din a wo ntumi nwie na wobobɔ saa din no koraa na sɛ woatena ase steady ahwɛ kwan a wɔde saa nkorɔfoɔ wei mu de faa so koraa no a na wo yɛ ayɛ emotional nti yɛn tie Ibrahim Traore speech a ɔmaa yɛ no.
You will hear about the African Union yes it exists but what is the effect of the African Union in reality? We cannot talk about integration in the theme and not talk about the African Union.

Ethiopia fought, found an internal solution and is living more or less in peace today. Nti abusua, Ibrahim Traore ɔse dabi a yɛte African Union, African Union. Me koraa this time around koraa mente ɔmo din koraa mpo, menim sɛ ɔmo da so ɛɛzistɛ a but ɔmo wɔ hɔ and ɔmo ɛna anka ɛwɔ sɛ ɛka yɛn bom but dɛn na ɛɛba? Nea yɛhu ɛyɛ sɛ ɛde mpaapaamu na ɛyɛ dɛn ɛba yɛn mu because even yɛn ankasa West Africa yɛ ha ya koraa yi nansa na wɔde ma yɛ ɛyɛ video bi a na ɔka Togo border ho asɛm mekɔ afrawo na that time no meba yi me ne ma adwuma ne nnuro sɛ mo ne akyinkyin akyinkyin meba na afrawo baase no ebetu anwummerɛ nti metu mpasa na mahwɛ hɔ. and mefa mpoano border no a wɔayɛ no wɔ ɛhɔ nom no, ɛpo no ano hɔ no yɛntumi nkɔ so nkɔsi po no. Na mmaa a ɛfa hɔ nom nyinaa no, there is a particular guy a ɔgyina hɔ nom a kyɛ sɛ immigration foɔ no te n'ase nti wokorɔ so a ɔno no gyina hɔ ɔgyegye sika Nti no I don't know sɛ owie a na wakɔyɛ says ɛna ɛde ama immigration foɔ no o. And me duru hɔ this guy no was like mentua sika before matumi awura mu Togo. Ghana, Togo na wɔn hɔnom nso no mahu sɛ wɔn ayɛyɛ nti meka kyerɛ no sɛ ah ɛyɛ adeɛ kɛkɛ ɛna mepɛ sɛ mekɔhwɛ baa me menkɔ hɔ mɛsan m'akyi sisi a and because sɛ nkɔfoɔ a ɛrekɔ nti no this guy was rushing to take money from wei ne wei nti no me me nyɛ ready sɛ meyi sika na mekasa no wɔgyae ɛna ɔkɔ gyegye the other ones nti mekasa ebi a wɔgyae sɛ wɔ ebi a menkɔ me ne wo kasa yi akoa di mmirika gigigigi a wɔba kyɛ sɛ edua ekuta na ɔde bɛwɔ me yam sɛ mentua sika ɛnam sɛ ei chairman infact me mmom mo deɛ mesɔre gyinaeɛ a nka mebɛyɛ me mmarima asɛm and so lucky one woman a ɔyɛ to ɛyi togolese but watena ghana nti no ɔte twi ti yɛkasa na ɔse bra sɛ wonni sika a wode bɛtwi a san kɔ na akoa wei neɛ ɔyɛ no wɔ ha no no sɛ wodi agorɔ a edua no ɔso ɔde bɛwɔ yam no ɔde bɛwɔ wo ɛkukuro bɛtumi aku ato ha nom a This securities yi a wɔn gu wɔn a wɔn ani tua wɔn yi obiara ni hɔ a ɔbɛ wota word common entrance kɛkɛ o a mewura hɔ nom na makɔhwɛ adeɛ koraa kɛkɛ na masan m'akyi no gye sɛ metua ho sika and yɛse African Union nti leaders no ayɛ a wɔn kɔhyia no dɛn ɛna wɔn kɔyɛ no wɔ hɔ nom ɛna Ibrahim Traore ɔrekyerɛ mu no even Addis Ababa na nea ɛrekɔ so wɔ hɔnom a, ɛhɔ na na ɛyɛ AU headquarters o, and African Union antumi anyɛ ho hwee until sɛ wɔn Prime Minister fa sogyasfo uniform sɔre gyinae, and saa African Union yi nyinaa leaders, wei pagya ne mu apa, wei pagya ne mu apa, na obiara atwe ne ho. and yɛn ani tua sɛ egu so a ɛrekɔ so. Me ne wo ka sɛ kɔ Nigeria na I wasn't ready to talk about that video but me wie Ibrahim Traore reaction wei a me de saa video no ɛbɛto so no ahwɛ bi. Neɛ ɛma Tinubu koraa deɛ me se ɔyɛ worst Nigeria foɔ saa ɔmo president Tinubu no akɔkoraa no but I don't blame them Me blame yɛn citizen, ya youth no ankasa no a yɛgu aseɛ hɔ no ɛne yɛn nkwaseaba a yɛto nkɔkorafoɔ a ɛwɔ sɛ ɔmo tena fie na at least ɔmo tu fo no ɔmo ɛna ɛpre leadership na yɛn nso yɛɛbɔ ɛgye ɔmo so no ɛno ɛna ɛma wei nyinaa ɛba After this Ibrahim Tuareɛ yi mede saa video no ɛbɛba abɛkyerɛ wo ɛyɛ Tinubu ne eh, West African eh, heads of state sɛ wɔn president anaasɛ sɛ chairman so and hwɛ neɛ Nigeria ɛrefeesi and the same thing na Ibrahim Traore ɛrekyerɛ mu sɛ Addis Ababa nso ɛkɔ this situation no mu wɔn ankasa na ɛsɔre gyinaeɛ a wɔtumi find the internal peace nti na saa African Union a ɛwɔ hɔ nom ɛso mfasoɔ paa ɛne sɛn Don't forget, recently a mede ho reaction de brɛɛ wo a na merekyerɛ wo sɛ research a ɛyɛ yɛn nua Tuntum Network kɔ yɛɛ no kyerɛ sɛ even yɛn ankasa yɛ fundings a yɛ raise annually no, ɛno annually a yia no, ɛno na Francefoɔ spending no ɛdee ɛwɔ a whole of Africa yɛ ho nti wei ɛbɛyɛ dɛn na wo minerals ɛne adeɛ no ɔntumi ɛnsesa nkɔ na Macron ɛntumi make mimiki saa statement no sɛ yɛn yɛ appreciate no ɛno ɛna Ibrahim Traore wei bɛɛma mu a ɛsɔre ɛgyinaeɛ a ɔse daabi yɛnhwɛ ɛma saa nsɛmfoo no ɛnyɛ dɛn ɛnkɔ so because sɛ nyɛ yɛn a anka mo mu nni hɔ anka mo economy mo bibia agye grega apansam ɛno nti ɛna ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ propaganda bi ɛhyehyɛ aseɛ ɛne US foɔ ɛka bom na kyerɛ sɛ ɔmo collapse Africa adɛn ntia because sɛ Africa sɔre gyina sɛ kim world super power no a ɔmo se ɔmo na ɛyɛ ɔmo dea no ɛbɛhyɛpe and ɛmmra so sɛ yɛn youth no mo ma yɛnka yɛn ano ntum mo ma yɛmforo nsɛmhunu a ɛwɔ social media so na yɛnhwɛ nneɛma a ɛbɛboa yɛ ama yɛn nso yɛakanya yɛn ho ne yɛasɔre bi mɔmɔ yɛn nsɔre ne yɛn nkɔma nkyirima a ɛreba no sɛ yɛn ɛna yɛresɔfa ɛna sɔfo yi deɛ yɛresɔfa me a mete yɛn no meka kyerɛw sɛ me me de me ho ana meboa yɛresɔfa ankasa Ba sɛ yɛn yɛ asɔfo a mom yɛn sɔre ne yɛn ko ma nkyirimma a ɛreba no that's the more reason a me me pɛ Ibrahim Traore asɛm na yɛn ntumi ngyae n'asɛm ɛka because ne message ne biribiara no ɛkyerɛ wo sɛ yɛn make changes ɛma nkyirimma a ɛreba no na nkyirimma a mmɛkasa antia yɛ wɔ aber a yɛtse ase anaasɛ yɛawu kɔ no, Wiam de saa speech no so a ɔmae no de bɛbrɛw. Ntsi yɛntoa ne nsɛm no so.
The children of Congo have been dying for years. Several other conflicts, such as in Sudan, exist on the continent. Hwɛ!
DR Congo koraa deɛ asa mɔ deɛ yɛnka o, ɛnɛ ne nnɛ yi a me ne wo kasa yi, yɛn nuanom mu ɛɛbrɛ, nanso yɛka one of the African countries a wɔyɛ rich in minerals a, there's no way a wobɛtumi ayi DR Congo afiri mu. Ɛso DR Congo, wɔn amanan yɛ sɛ the most poorest country ɛwɔ Africa ɛyɛ DR Congo. And sisi yɛn deɛ, Trump anaasɛ US ne ne nkorɔfoɔ hwehwɛ ɛno na wɔn nsa aka no because of president a ɔte so sɛbisɛbi ogyimie nti wantumi antena ase anhu nyansa sɛ yɛbɛtumi ayɛ proper negotiation na yɛn nyina yɛawuri yɛ mine no na yɛayusu yɛ minerals de areche yɛ country and Paul Kagame wɔ hɔnom ɛnora na meyɛ video a meka sɛ Me hu reason ti a Paul Kagame ayɛ silent about Ibrahim Traore because Paul Kagame you see this westness no sɛ wo yɛ African leader na wo yɛ ade pa a yɛ nka asɛm papa ɛnfa wo ho da ɛnu nti na DR Congo ntɔkwa yi ɛkɔ so no Ná wɔde Paul Kagame repiapia n'atikɔ de ahyɛ mu sɛ ɔno na ɔreyɛ saa, ɔno na ɔreyɛ saa, sɛnea ɛbɛyɛ a the way a wɔsi reyɛ Rwanda no, wɔbɛnya kwan adestroy no. And this time around, anka Paul Kagame, Ibrahim Traore, Assimi Goita, ɛne ɛɛ baako yi a aka yi, ayi wɔn ti, anka ɛwɔ sɛ wo nso no wode wo support de ka wɔn ho na mo nso moka ho, more no a mo mo join no, more no a na na ɛyɛ solid. Nanso Paul Kagame ayɛ silent, ɛno ɛna mente ase. And DR Congo, nyansa a DR Congo ehu yɛ nyinaa ɛne sɛ, Yɛde yɛn minerals de rema US na wɔmmɛboa mma peace mmra. Meaning sɛ saa ohia no ara na yɛn nuanom bɛkɔ so atena mu saa ara. Ɛfiri saa nkurɔfoɔ wei mo ɛba a, there's no way a wɔreba sɛ ebi a wɔreba ama wo Africa country no waba abɛyɛ rich anaasɛ yɛreba abɛdevelop wo kuro de ama wo.

na Ukraine pɛ sɛ wɔde wɔn ntɔkwa no bɛfɔrefɔre Africa sɛnea ɛbɛyɛ a adeɛ no bɛgye nsam because wɔn ankasa na wɔntumi Russiafoɔ and saa adeɛ wei a ɛkɔɔ so a na yɛn nyinaa yɛgu media yi so yi a Ukraine wɔn president bɛkaa ne plane sɛ ampa nso saa attack na wɔn nsa wɔ mu yi Ibrahim toaa so se na wɔhwɛ sɛ African Union betumi aka biribi de afa ho, nanso dɛn na wɔyɛe? Na wɔayɛ silent. Ne nyinaa ne sɛ African Union no ankasa no is founded by anaasɛ wɔspɔnsa by UK. Amerika, France, China, um, hwan biom koraa, Korea, India, na like there are some countries bi koraa mete wɔn din sɛ wɔn nso koraa mpo no ɛsɔpɔto African Union fifty four countries a aka bom. na ekuro te sɛ India masa India ntumi nyɛ rich nsen Africa ɛma ne nyɛ yie whole Africa ɛma ne nyɛ yie Korea China China koraa deɛ wɔn kɔ wɔn anim nanso no sɛ yɛn yɛ se yɛ sɔre ne adwen sɛ nipa ne yɛtumi yɛ develop yɛn ho a wei mu wɔn stand ɛwɔ he. Adɛn nti na wɔn nyinaa sɔre a Africa na wɔba? Anaa is it because sɛ yɛntumi ntwɛn sɛ nnipa nti na obiara sɔre a na wɔbɔ awura yɛ tari yɛ territory mu na wabɛfa nea ɔde ɛrekɔ? Ɛno na Ibrahim Traore reka ho asɛm. Nti no ɔka kyerɛ wɔn sɛ silent na wɔn ayɛ no wɔn mmue wɔn ano na wɔn nkasa sɛ super aguru na yɛde asɔ a wɔn mmɔ mmɔden yɛ mpa adeɛ ɛmfa. But the thing ne sɛ individually no ayɛ a na yɛbu bɛ bi sɛ two heads are better than one. but adeɛ no nyinaa ne sɛ ɛyɛ two better hairs two better hairs ɛnyɛ sɛ etire biara ne aka bom ne yɛsɛ ɛyɛ better na mmom etire papa no ɛna yɛfa mu mmienu a ɛbɛyɛ papa asen baako Nti saa silent no a ɔmo abreak na ɔbɛkaa ho asɛm no, ɛno ne ne ho tan no, but nɔkorɛ nso deɛ ɛde nɔkorɛ. Na Ibrahim Traore nso no, one thing, yɛntie ne speech wei, ɔnyɛɛ ready sɛ o give up. Na saa asɛm wei ɛna me, in fact a motivate me to the extent sɛ me se we are all ready to give up our life sɛ yɛbɛka nɔkorɛ no Na ɛno nti no, you people will come over us a, yɛbɛka nɔkorɛ no de akyerɛ mo. Titiri ɔman Ghana mu a, sɛ woyɛ politician, sɛ woyɛ hwan, na woyɛ adeɛ na wonyɛ no yie a, yɛte Ghana ha yi a, yɛbɛka. Deɛ ɛbɛba biara no, momfa mmra. Because majority of mo saa leaders yi, yɛnim mo. Deɛ monim yɛ ara ne stupid attack. gye sɛ mo anhu sɛ yɛ criticize mo instead of sɛ yɛ criticize no a mo bɛhwɛ no mo ayɛ the right thing no the only thing ne sɛ yɛ bɛ attack o yɛn ti yɛ Ibrahim Traore speech wei.
And if we are cowards, our children will ask us questions. Imagine if in Burkina we refuse to fight.

Nti wahu leader a ɔdwen ne nkɔɔfoɔ ɛho ɛne ne mentality. Ɔdwen nkyirima ɛho. Te sɛ neɛ ɛyi yɛka ne sɛn Ukraine. Ɔmo president no saa statement no a wɔmeki yɛ no I don't know I was seeing sɛ some news bi ɛɛkɔ so a I think sɛ ɔntumi angyina ano a ɔredoro a ɔne US ɛbɛkɔ saa terms no but still naa no mennyɛ sure sɛ ɔmbɛ survive. Donald Trump ɔno no ɔse ɔno deɛ deal deal ɛna n'ani gye ho ɛfiri ne nkwaradɔm no nyinaa deal deal deal deal Donald Trump ɛna ɛkaeɛ and ɔkaa kyerɛɛ this Ukraine president ne sɛ ɔmo uranium mineral bi a ɛwɔ hɔ nom no ɔmfa ma no na ɔma Russia Ukraine war no ɛnsisi because yɛn nyinaa yɛnim sɛ Ukraine ntumi Russia Russia anya upper hand wɔ wɔn so and neɛ ɔkaeɛ ne sɛ daabi saa minerals no yɛ nkyirima dea wɔn no dwen wɔn nkyirima ho ɛna wɔn bu yɛn sɛ yɛyɛ mmoa bi nti no wɔn reserve de ama wɔn nkyirima na wɔn abɛ extract yɛn yɛ deɛ no de ayɛ nea wɔn yɛ currently. Na wɔn bɛ extracte kɔ wie a wɔn asan nso koraa akɔ processe ɛde abrɛ yɛn aboɔden and this is what a Ibrahim Traore sɛ me Captain Ibrahim Traore me time deɛ me mma saa adeɛ wei ɛnyɛ dɛn ɛnsi ne ho tan ɛnie nti gold refinery a wa builde na wa findde ways and means legal one atumi aown wɔn mining sectors no nyinaa no ne ho tan ɛnie eh ɛno na me kaeɛ. and ɛnnɛ nso meresan aka biom, His Excellency John Dramani Mahama, sɛ wo sɛ woyɛ president a, woatena ase ahu mistake ɛna wo ba bɛ rectify a, about gold lances no, yɛate sɛ ebi deɛ awu and wosi wo renew. saa na yɛtee no and nua no akɔhu video a w'ankasa no speech ɛrekyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔba na Ghanafoɔ nsa wɔ mu bi His Excellency Wadaworoma ɛnyɛ sɛ ɛnkɔyɛ neɛ Ghanafoɔ nsa wɔ mu bi o it should be owned by Ghanaians sɛ wo government no ankasa mpo na wontumi own ni a mese Woa wo nua Ibrahim Mahama wodeɛ fa ma no na wode ma no anyɛ hwee sika no te ɔman no mu a ɛho mframa ɛho mpopoyɛ ɛbɛka yɛn temammufoɔ no rather than sɛ aborɔfo da bia aborɔfo da bia aborɔfo no mommie hu sɛ blacks we are capable yɛn nso yɛyɛ bia ɛbɛyɛ yie. yɛn nso yɛyɛ bi a ɛbɛyɛ yie and ibrahim tuare asɛte example no straight ɛde ama yɛ nti adɛn nti ɛna yɛntumi mfolo hwɛ farming a ɛrekɔ so yi his excellency ɛreba yi wode farming nkokɔ nketenkete na ɛbɛhyɛ yɛ bɔ nkokɔ nketenkete yi yɛnte ho hwee Ma yɛnhu so, wokɔ ka a na Ghanani na ɔbaeɛ no afei na wanya sɛn? Ayi, three months. Ɔbaeɛ afei na wanya four months. Masa, Ibrahim Traore baeɛ na ɔrefighte terrorism o, wanda. Ne nyinaa akyi no nso no na developments no nso nam mu. Up till now, assassination mako mako 19 still ogu so a ɔreyɛ adwuma. nti dɛn na ɛkyerɛ sɛ ɔba within a short possible time a ontumi nyɛ adwuma ma ne nyɛ yi.
The coward is afraid. And the imperialists have understood. They try to instill fear in the leaders so that you become cowards. Because when you are a coward, all other vices can arise.

Enti abusua, ɛna Ibrahim Traore ɛka no, abere ne abere biara no, wɔn pɛ sɛ wɔn di ho ɛde hyɛ yɛn mu, and wɔn de ahyɛ yɛn mu, even akɔ to the extent sɛ ɔba down a, me se, me na me yɛ obi a politics mo ani ngye ho, but wiase no ebi a, yɛ prepare for nneɛma bi ɛde wokɔ baabi. Nana Kwame Bedi Ako yii ne ti, me nyɛ Nana Kwame Bedi Ako na ma me wura politics mu. Honourable Kennedy Agyapong ɛna ɛmaa me mewura politics mu because na mehwɛ nea ɛrekɔ so wɔ ɔman no na metie ne nsɛm a mesɛ yes papa wei ɛna mahu sɛ politics mu no ɔreka nɔkorɛ until sɛ fra black leadership no wɔn yii no efiri mu then nana kwame bedi ako eyii ne ti with nkorɔfoɔ a ɔkɔfa wɔn sɛ ɔrebɛyɛ saa ne conference a wɔn cancel yɛ ɛna me follow yɛ na me hui na me hu yɛ no me hyɛ aseɛ sɛ me ne nkorɔfoɔ ɛredi nkɔmɔ na ama wɔn ani ada hɔ ɛwɔ nneɛma bi na me hui sɛ hɛɛ rate a ɔmo brain wash yɛ no yɛ high wopa woyi Ghana nkɔlaa a at least ɔmo tumi redi nneɛma kakra na ɔmo wɔ nimdeɛ kakra fa politics ho ne adeɛ a wobisa na nea ɔbɛka akyerɛ wo no sɛ without this foreign help no yɛntumi nyɛ hwee ɛmma no nyɛ yie and ɛnyɛ nwanwa because our presidencies our ministers, our MPs, majority of them no feel say without these people, without IMF, without ɛyi eh, World Bank, without one one mu no nyinaa no, yɛntumi ɛnyɛ hwee ɛma no nyɛ yie. And mahyia countless of people a wɔtumi ɛka saa asɛm wei. And up to date, Wobɔ Nana Kwame Bediako din a, nea Youth no bi tumi ka kyerɛ wo ne sɛ, Nipa a ɔde ɛpo ba Kumasi na yɛnkɔto aba mma no. Forget him, fa w'ani kɔ Burkina Faso na kɔhwɛ. Desert yi a ɛda hɔnom yi, Ibrahim Traore reconstruct dam

yɛnhia biom. Foes a yɛkra de ba ɔman no mu, yɛnhia biom. Nti yɛ ara yɛ cotton yi a yɛwɔ yi ara yi, wɔayɛ factory. Yɛn ankasa yɛnyɛ yɛn ntaadeɛ ne yɛnhyɛ. Saa mo cotton nneɛma no a moakɔ sesa de hyehyɛhyɛ mo ti no, ɔse daabi yɛmpɛ no wɔ ha. Monhyɛ yɛn ankasa yɛ traditional wear ɛna momfa nyɛ adwuma. Ɔrekyerɛ wo sɛ yɛyɛ a ɛbɛyɛ yie. Enti wotie nea Ibrahim Traore reka yi a, ɔse whether home ɔmo na ɔmo nyɛ ready, ɔmo fighte sɛ efie ɛna ɔmo defende. Nti ɔbɛka kyerɛ ɔmo sɛ, sɛ ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ nea ɔyɛ nti mo ma no ntu kwan a, ɔno ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔtu kwan o. Burkina, aduane a ɛmfiri Burkina no, ɔno ankasa koraa wɔnni. ɛnam a ɛmfiri Burkina ɔnwe. Nti nneyɛɛ no a ɛwɔ mu kurom a mofii sɛ ɛwɔ sɛ ɔtu kwan ɛreba hɔ no, ɔno ɔreyɛ bi wɔ ne kurom. Nti me ne wo kasa yi, mobile clinic, ɔtra modern one, wasɔprae almost 500 ama Burkinafoɔ a even African countries a mo se mo democracy ne wanwan yi, mu ni bi. Yɛn mu bebree koraa, yɛnhuu bi da. Nea mate, menhyɛ da nyɛ well confirmed about it, but media no so obiara ɛka. Wɔayɛ education free ama even universities. Wokɔ a, wodidi anapa, edidi anwummerɛ, na afei nso no bosome so a, yɛasan atua wo ka de aka ho. Wei nti na ne ho ayɛ tan a US foɔ pɛ sɛ wɔn sɔre tia no nti wɔn ahyɛ aseɛ ɛreyɛ propaganda sɛ ɛna gold refinery a wɔyɛ ɛne gold reserve no ɛfɛ deɛ ɔde secure no ano hɔ ɔde bɔ ne ho ban na ɔde bɔ ne ho ban ama development aba ne kurom a mo haw ne sɛn yɛn na yɛ adeɛ no yɛn complaini yɛ mo na mo ba bɛ complaini.

Ɛna Ibrahim Traore ɛreka no, ɔmo approach ɔmo a, neɛ ɔmo kaa ne sɛ, ɛno neɛ moyɛ no ɛno ne adepa a moyɛ. Nti hwɛ, ɔmo twe ɔmo ho firi Ecowas mu yi. Fameyɛ, ɛyi Senegal president yi, yɛsomaa no santan, ɔkɔɔ hɔ. Ɔmo ne no kasaaɛ, dinn ɛna ɔbaaɛ. Yɛsomaa baako, me werɛ afi ne din, Ɔno nso kɔɔe, ɔne wɔn kɔkasae, dinn na wɔn baaɛ. Na Nana Addo koraa deɛ deɛ yɛnka, ɔno mmom deɛ ɔkɔ international meeting a, Ibrahim Traore din na ɛkuta no. Ayi, Ruto kɔ a, Ibrahim Traore din na ɛkuta no. Tinubu kɔ a, Ibrahim Traore din na ɛkuta no. But Ibrahim Traore ɛreka sɛ wɔn ne wɔn hyia a, wɔn sɛ nea yɛyɛ no ne kwan pa so no no, ɛne asɛmbisa a wɔbisa wɔn sɛ, Adɛn na monka yɛn ho ma yɛanyɛ nea yɛreyɛ yi? Megye di sɛ His Excellency John Dramani Mahama kɔɔ yi. The same thing ɛna ɔno nso kɔka kyerɛɛ wɔn. Nea moyɛ no deɛ ne kwan so ara no no. But the question is, His Excellency John Dramani Mahama, Adɛn na womfaa wo ntoma nkɔbɔɔ mo dea ano? Nea ɔforo dua pa na epia no. Ɛna mo ankasa mo se ampa momforo dua pa. Ɛdɛn na ɛha mo biom? Ɔbaa atumi a make bold decision. Ɔse sɛ sei na wo se a, me nso sei na me seɛ. His Excellency John Dramani Mahama, dɛn na wo seɛ? His Excellency John Dramani Mahama ɔmo yɛn bisa no dɛn ɛna wɔɔseɛ na even US sɛ AFCON hwanhwan general yi asɛm yi a ɔbɛka yi mo ma yɛn fa ne tra o His Excellency John Dramani Mahama me repeat saa asɛm wei kasam mmea ho saa mpa wotae Ibrahim Tuari akyi

we would not be here.
Nti abusua, Ibrahim Traore speech no, ɛno no, leaders no, adɛn na mo ndwɛn ne yɛ a, nea wɔn kan ne sɛ, yɛyɛ a ɛnyɛ yie, wɔn akyekyere yɛ, and wei ɛma mekae papa yi a yɛ na meyɛ ne interview yi ɔse wɔkɔ international meeting na wɔka western culture a yɛ adɔpte de ka yɛ ho no na ɔsɔre gyinaeɛ ɛkasaeɛ neɛ leader baako ɛka kyerɛɛ ne sɛ western culture ayɛ sɛ kurotwa abɛda yɛ ho yɛyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie nti yɛ accept ne saa saa na yɛ leaders no afa no and these people yi a ɔmo ɛbɛdi politics no anim no nyinaa no ɛpase through ɔmo education system no nti wohwɛ a schools akɛseɛ a ɔmo bɛ establish ɛno saa colonial schools no na saa nkɔfoɔ no fam and ɔma brande saa school no amena yɛ sɛ ɛno ne the master school Nti even sɛ wofiri baabi koraa ɛbɛwura politics no mu a, wɔn a wɔn wɔ head no ɛna ɛbɛma wo information no, nti you have no option rather than sɛ wobɛ follow. Ɛno ɛna awie yɛ sei ɛnnɛ yi. Nti Ibrahim Traore say yɛn nananom anyɛ saa a wɔn yɛɛ saa a anka yɛamɛduru wei nti sɛ yɛn nso yɛaba a yɛnyɛ bi ntoa so nti saa suro no yɛnyi mfa mfiri yɛn mu abusua sɛnea ɛbɛyɛ a mekasa ɛnwa no mede ɛyɛ Nigeria neɛ ɛrekɔ so ɛwɔ hɔ nom a ɛyɛ ahorohoɔ no ɛde bɛbrɛ nti mɛsrɛ sɛ ɔbɛhwɛ me next video Wonya subscribe a wobɛ subscribe na wahyɛ na walike. Kyerɛ w'adwene wɔ comment section no ase hɔnom. Afei wowɔ ho akwanya, ebia na wowɔ information bi a wopɛ sɛ wo ne yɛ kyɛ a, the platform is open. Fa the same number yi a ɛyɛ zero five four three three zero four nine seven six, me ara me personal number, ɛno ara na mede yɛ me biribiara. Wofa na wofrɛ na me ne wo di nkɔmmɔ a, yɛbɛhu anammɔn a yɛbɛtumi atu. Na sɛ wobɛba ha na wowɔ information bi de ma the public no a, you are welcome.